Ɔdɔfoɔ a wotie me Nyankopɔn hyira no ne ɔkeseɛ. Awiem ne mpensenpensen mu na agu so a wohwɛ wɔ AM TV. Odifoɔ a moate matena ase. Ɛnɛ topic a wotie no ɛyɛ the truth about Hare Krishna movement. The hidden truth about Hare Krishna movement. Krishna means dark. or black Tie ne tirinwi yi Krishna means dark or black Owura bi a yɛfrɛ no AC Bhaktivedanta Swami, Bhaktivedanta Swami, ɔno na inventee Hare Krishna movement, ɔno na yɛ founder, he founded it in New York City in nineteen sixty six, in nineteen sixty six, ɔno na yɛ founder and leader and spiritual master in Hare Krishna movement, ɔno na inventee Hare Krishna movement. Tie ne tɛm yie. Bhaktivedanta Swami yɛ woo wɔ kuro bi a yɛfrɛ hɔ Kolkata a ɛwɔ India man mu. Kolkata a ɛwɔ India man mu. Yɛ woo no first of September 1896 ɛna yɛ woo Bhaktivedanta Swami. Ɛno nti Krishna ɔyɛ bɛɛma. Krishna yɛ bɛɛma. Yɛwoo no 18 June 3229 BCE. 18 June 3229 BCE. wɔ kuro bi a yɛfrɛ hɔ Mataro. Mataro. Ɛhɔ ana yɛwoo Krishna. Tie ne tie bio. Tama na Krishna sua no, na ani wɔ ne ho. Na ne life yɛ danger because na ɔhene bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no Kasma. Na ɔpɛ Krishna aku no. Enti Krishna, yɛkɔwoo no wɔ prisons, yɛkɔwoo Lord Krishna wɔ prisons. Na Tama no ɔsua no, demon bi brɛɛ no milk a ɛyɛ poisonous milk. Enti Krishna nomeeɛ no, ɔnomeeɛ ara pɛ na ɛmaa ne body, ne skin colour no danee blue. Ɛno nti saa poisonous eem milk no a demon no de brɛɛ no no na ɛmaa Lord Krishna ne skin colour danee blue. Enti ɔno hu no a, ɔte sɛ Avatar. Ɔte sɛ avatar, saa ne teɛ. Ne skin colour yɛ blue, Krishna no no. Ɔno na n'ahoɔden, ɔdii nkonim bebree, ɔnyiiɛ no, ɔkoo ako, ɔgyee ako bebrebee dii nkonim, but onipa a anaasɛ ɔhene a ɔkuu Krishna no, yɛfrɛ no Jara. Ɔno na ɛtoo pea, ɛwoo Krishna, ɛkuu Krishna. Ɛno nti. Krishna onyaa 125 years ansa na owu. Ɔwaree mmaa 16,000. Krishna ɔwaree mmaa 16,000. Wɔn holy scripture a yɛfrɛ no Bhagavad Gita, wɔn holy scripture no yɛfrɛ no Bhagavad Gita. Ɛno na ɛyɛ holy scripture a Hare Krishnafoɔ hwɛ mu de yɛ chanting, de yɛ incantation. de frɛ spirit. Tie ne tie ne yie. Ɛnu ti no Krishna movement no they believe in reincarnation sɛ wowu a wɔbɛsan aba earth bio. Reincarnation wowu a wɔbɛsan aba earth bio. They believe in reincarnation. They believe in karma. Wɔn philosophy no ano ɔden. Ade a wɔde yɛ prayers.

Wokɔpɛ Krishna Krishna ne image no wie a, aduane a wopɛ yɛ salad, coconut, rice. Wate aseɛ? Salad, coconut, rice, sugar, ɛna sweet potatoes. Ɛno ne adeɛ a Krishna n'ani gye ho. Ɛno nti wo prepare w'aduane no nyinaa wie a, wode bɛsi image no anim. Na w'awerɛngye bɛn na w'anya vibration na w'atumi awaken wo spirit no ɛne Krishna atumi akasa tie ne kyerɛ yie in Hare Krishna movement ɛno nti ɔno no ansa na sɛ wode aduane ba bɛsi hɔ no Krishna bɛba bɛyi ne deɛ in spiritual ansa na wo na wofrɛ no wadi aduane no taa biara bɛwi aduane biara sɛ ɔde kɔsi hɔ na Ohyira so anhyɛ a na wobɛyɛ dɛ wobɛdi a wayɛ dɛ wadi according to ɔmo som no mu no. Krishna sɛ onipa bi a oku aboa we aboa biara no wo saa nipa no woyɛ criminal na hyɛ no nso sɛ wo nso so ebeduru bere bi ama wo so mmoa no a oku wɔn no nso ɔmo abɛku bi na ɔmo nso ɔmo awe ɔnam bi ɔmo according to ɔmo nkyerɛkyerɛ no no ɔmo teachings no saa na ɔmo pɛ sɛ ɔmo kyerɛ nti tie no tie no yie ɛno nti no According to wɔn holy book no, Bhagavad Gita no a ɛyɛ wɔn scripture no, wɔn se sɛ woyɛ obi a wodi onion ne garlic a, you are a, a stupid according to wɔn nkyerɛkyerɛ no. According to wɔn nkyerɛkyerɛ no, ɛma no nhaw because anwummerɛ mpenhyɛmpenhyɛ mu ɛyɛ the true discussion deɛ wɔn biara no oh, excuse yɛbɛ mu ahu deɛ ɛkɔ biara tie tie nie ɛni ti no wɔn no Wode aduan no kosi hɔ wie ma Krishna a, ɔpɛ ade ehwam. Enti wobɛkɔ akɔpɛ jasmine ana mogra, ɛyɛ flowers bi ehwam, na wotu gu aseɛ na woyɛ chanting. Wode japamala sa no na de yɛ chanting. So wate aseɛ? Ɛyɛ Hare Krishna movement. Tie no, tie no yie. Ɛno nti, sɛ woyɛ saa adeɛ wei nyinaa wie a, wɔn akyiwadeɛ, wɔmpɛ meat, wɔmpɛ kosua. Ɔmo mpɛ meat, ɔmo mpɛ kosua, ɔmo mpɛ onion, ɔmo mpɛ garlic. Ɛno yɛ ɔmo akyiwadeɛ. Tie ne tie nie, nti woyɛ obi a wokɔ electrician a saa wonni saa nnuane wei bi. Mhmm. Ɛno nti no electrician movement no ɛbaeɛ akyɛ sixteenth century ago. Wate aseɛ? Nti tie ne tie ne yie. Krishna abrabɔ a ɔbɛbɔeɛ no ɛna ɔno kyerɛ mu kyerɛ wo no. ɛno na mebɔ nkyerɛmu kyerɛ wɔn. Ɛno nti no Lord Krishna no, obi a king bi a ɛfɛ ne Jara, ɔno na ɛkuu Krishna. Ɛna demon bi ɛna maa Krishna um, milk ɛma ne nomeɛ maa ne wedeɛ ɛdanee blue color. Saa na ɛteɛ. Ɔwalee mmaa 16,000. Krishna walee mmaa 16,000. Na eh, onyaa 125 years ansa na ɔwuwu. Wɔn som no no they believe in reincarnation ɛkyerɛ sɛ wowu a wɔn san ba earth bia mu according to Hare Krishna movement tie ne tie bie ɛnti wɔn nso wɔn wɔ type of initiation wɔn nso wɔ type of initiation ɛwɔ Krishna mu ɛno ti no the next wei yɛ part one na mo tie the hidden truth or the hidden secret about Hare Krishna movement no wei yɛ part one. Kɔ so ara hwɛ Wiemire Pinsyenpinsyen mu na hwɛ Wiemire TV. Odifo a ɛbo ateɛ, mede authentic part two no bɛbrɛ wo na mɛba abɛkyerɛkyerɛ mu akyerɛ wo the dark side of Hare Krishna movement, the dark side of Hare Krishna movement, mede no so bɛba abɛtoa wo so. Kɔ so ara na hwɛ Wiemire TV, subscribe me wɔ YouTube, na follow me wɔ Instagram, Facebook, ɛna Twitter. Me number no egu screen no so wobɛtumi a whatsapp me wobɛtumi afrɛ me Odifo Aguakye meyɛ available Me me ɛsom a me gyidie wɔ mu yɛ Christianity yɛ founder ɛne yɛ leader ɛyɛ Christ Jesus Christ ɔno ne yɛ founder ne yɛ leader nti ma ho kwan me kamfo saa din wei na ama wo ɛ program wei yɛ nkɔndamu som biara sɛdeɛ wogye Islamic din obi so gye Christianity din no obi so gyidie ɛwɔ Hare Krishna mu but wei no ɛyɛ the truth discussion yɛde nkyerɛmu a ɛwɔ som no mu bɛba ɛno bi na makyerekyere ɔmo yi ne fapem ɛna makyerekyere ɔmo yi ɛno nti no me deɛ mekamfo Yesu Kristo din ama wo sɛ ɔno nkutoo mu na nkwagyeɛ dɛ ɛwɔ Awurade Nyankopɔn nhyira obi biara na ɔka obi biara ho wɔ Yesu din mu Amen.